Abusuafoɔ ba Parita masa aba ɛnɛ mebɛkyerɛ mo sɛdeɛ yɛsi yɛ spring rolls wobɛyɛ spring rolls a wobɛhia onantwi nam a watwitwa no nketenkete a yɛ steam ne kama wode gyeene ne adeɛ bɛkye ho na ayɛ kama watwitwa wo green pepper kama kama watwitwa wo gyeene wo mako sam wo cube wo nkyene wei yɛ cabbage spring onion ɛna carrot ɛno nso na yɛtwitwa no ɛna hard flour, hard flour, ɛno na yɛde bɛyɛ spring rolls no. Wobɛhuhu so na wayi fi biara afiri esiam no mu ansa na wode ayɛ spring rolls no. Nti nneɛma no na ɛretwa gu no. Ae, spring roll wei meyɛ ama Antenaa, wie a mede akɔma no ɔrepa. Ae, nti nneɛma a wobɛhia a wode bɛyɛ wo spring rolls no, ɛno na ɛretwa gu no. Ɛno na ɛretwa gu no. Nti yɛba bɛyɛ yɛ sauce no a yɛde bɛyɛ yɛ spring rolls no. Nti wode wo pan no si gya so a, wode anwa kakraa bi ɛbɛgu mu. Mfa anwa bebree na woatwɛn ama no ayɛ hye. Nti ɛberɛ a wonu mu no na wohwɛ sɛ wo pan no ayɛ hye no, na wadi kan afa wo gyeene ne wo green pepper. efisɛ ɛno no wodi kan de kye anwa so a, ɛyɛ ma wo good flavour bi wɔ mu. Nti no, me gyeene ne me green pepper na mede agu ma no anum kamakama na matwɛn sɛ ɛbɛkye no. Ɛna ɛho kwan sɛ wobue egya no bebree a, ɛsa a gyeene no bɛhye. Nti no, woyɛ no kakra kakra, anwa ketewaa bi na wonum. Wowie a na woafa wo nantwinam no a wo steam no na wode afra. na woanom. Nti woanom awie no, na wode wo cabbage, wo spring onion ne wo carrot no a woatwitwa no, ɛno nso wode afra na woanom. Na wo maggi cube no, wode kakra agu mu. Saa ara nso so na wopɛ mako-sam a, wode bɛgu mu. But ɛno no, ɛnyɛ kyenkyen ara sɛ ɛwɔ sɛ wode gu mu. Wopɛ a na wode gu mu, wopɛ a womfa ngu mu. Wowie a na woanom. Ɛnam sɛ ɛnam no yɛ steam yie no nti womfa nkyene ngu mu ɛna wode maggi cube nso agu mu nti no ɛno ano no yɛ sauce no ɛna yɛayɛ ɛno haa womfa nsuo mfra nti ɛno no ɛna ayɛ awie no nti sɛ wopɛ sɛ ɛyɛ dɛ mo a na watu sardine so na wode agu mu na wode aka ho na ayɛ dɛ mo nti yɛ sauce no. na yayɛ yie. Sardine wo pɛ a na wode bɛgu mu, wo mpɛ a wo mfa ngu mu. Nti sɔɔse no ɛni, ɛno na yɛde bɛyɛɛ spring rolls no. Ahaa, wei yɛ cabbage deɛ, yɛwɔ beans nso deɛ wɔ hɔ. Ahaa, wei yɛ cabbage deɛ. Ahaa, ankyɛ na spring roll ɛne yɛɛyɛ no. Ahaa, nti ɛno no no no. Ankyɛ na spring rolls. Nti babes ɔɔso no ɛna yɛayɛ no nti yɛwie a bɛyɛ wrappers no wobɛhia asiam no hard flour no a yɛahusu no nkyene ɛna wo maggi kakra maggi no wopɛ a na wode bɛgu mu wopɛ a womfa ngu mu ɛyɛ a ɛma no yɛ de nti wopɛ a ɛna agya yɛ nsuo mebue so a na ɛmbue no agya mebue so a me nsuo a mede ɛɛbɛfra nso no no nti. esiam no ani. Ɛna yɛde bɛ wɔbɛsa kakra bi asi nkyɛn. Ahaa, deɛ enti a yɛsa kakra asi nkyɛn no, mɛba abɛkyerɛ mo. Yɛwie no a, yɛrapo ɛyɛ rose no a, ɛno ɛna yɛde bɛyɛ. Spring rose no wowie a, ɛwɔ sɛ wosiili ano no. Nti wei no na yɛde bɛsiili ano no. Sɛ woansɛ bi ansi hɔ a. Wonya bi na wode asiili ano no, nti ɛwɔ sɛ woyɛ na ɛyɛ nsuo nsuo kakra. Sei na ɛwɔ sɛ wowie a ɛyɛ, sei pɛpɛɛpɛ na wowie a ɛwɔ sɛ ɛyɛ. Wowie a na wode apɛ baabi asi na woahwɛ sɛ wobɛtwɛn. na wayɛ sheet no awie, spring rolls sheet no wayɛ awie. Nti no sheet no na mebɛyɛ no, nti no mede me nsuo agu mu nti na woka no mu, na woka no mu, na wonyama wo nsa ano, na wonyama wo nsa ano, nti na wafa wo nkyene kakra gu mu. Ɛnam sɛ womfa nsuo no ngu mu yie nti no, fa wo nkyene kakra gu mu, ɛnna wo magi no nso, wode kakra afra, na wode nsuo no asɛ gu ho. Nti na woposa wo nsa no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a aba biara renda mu nti, ɛduru ha no deɛ ayɛ ahoɔdennwuma. na wode posa no saa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a aba biara mmam. Bɛ wonni abasa deɛ a, ha no deɛ na wakɔ akɔpɛ bi. Ɛfiri sɛ wei ketewa bi koraa no, ɛnyɛ easy. Nti no, yɛpɛ sɛ sheet no a yɛreyɛ no, ɛmu no yɛ light a wowie a ɛnyɛ bawee, ɛda hɔ a ɛnyɛ pakyaa. Nti no, ɛwɔ sɛ woma nsuo kɔ mu kakra na wonwama no kakra na wobɔ, wobɔ na wo wo woposa. Aba biara wɔ mu a na afiri mu. Nti wo wie a sei na ɛwɔ sɛ ɛyɛ pɛpɛɛpɛ so wɔn te sɛ deɛ wo kyi bofuo ti no sei na ɛwɔ sɛ ɛyɛ sei aa na ɛwɔ sɛ wo wie a ɛyɛ sei aa ɛna ɛmu duro no nti ma wie wei na yɛde bɛ siili ano no ɛna yɛ filling nso so ɛna me yɛ kyerɛ mo no nti spring rolls no nneɛma wei na ɛbɛhia nti. Anwa na mede refifa ɛyɛ me pan no mu no. Nti wɔ sɛ ɔde anwa fifa mu na gas no wo low no koraa ma no kɔ fam na wama pan no mu ayɛ hye. Nti pan no mu yɛ hye wie a, wode wo nsa bɛbɔ nsuo mu kakra sɛdeɛ ɛbɛyɛ a dough no ɛntare wo nsa pii na wode ayɛ. Non stick adeɛ biaa wotumi de yɛ, yɛwɔ n'adeɛ wɔ hɔ by non stick adeɛ biaa wotumi de yɛ. Nti ɛno na metoa so no, nti wode fefa pan pan no mu a, baabi a ntokuro biaa wɔ biaa wɔ sɛ wo seal. Wia no awae na wadane no. Wadane no a na wayi ato hɔ na wate na ɔde afi fam. Wode fi fam a, yɛ no ntɛmntɛm. Baabi a tokuro da biara ahaa nti sheet no na mayɛ awie no. Nti saa ara na wobɛyɛ no atoatoa so ara wote a na wode afam. Nti merebɛkyerɛ no sɛdeɛ yɛsi bobɔ no. Nti woti gu ma. Ɛnni. Na wabuka ha no ato so, na wabuka ha no ato so, na afei wastate abobɔ, na wastate abobɔ. Nti ɛduru ano hɔ no a, na wate wei no bi no, na ade atare ano no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a worekye a ɛmma no mbue. Ahaa, nti ɛnni. Saa. Sei ara na wobɛbobɔ no fɛfɛɛfɛ. Wowie na wonkyea a, wopɛ a wobɛtumi de akɔhyɛ deep freezer. Ada a wohia no a wobɛnya ahɔhoɔ bi no, na woakɔyi bi afiri freezer hɔ no na woabɛkye. Wode hyɛ normal fridge a, ɛbɛbɔn ɛnam cabbage no nti. Na woasan de atare kamakamakama na woato bo ase na ayɛ fɛ na wode ato hɔ. ansa afa foforɔ. Nti nna mawie a merekye no. Nti wode anwa no ɛyɛ deep frying, ɛyɛ deep frying. Nti nna merekye no agya. Yɛdi no fie nti yɛyɛ no nkakra nkakra. Nti spring rolls no sei ara na yɛyɛ no. Mewie na me ne Antenna akɔ.